Reit, uh, na, croeso i'n wythnos. Owain Gwynedd, croeso at ni. Ie, yeah, diolch. Ie, yeah, diolch. Diolch. diolch. Cyd diolch Catrin fyna. yeah. um, ond ie, yeah, os uh, mae'n ni sôn am sgôr Blackburn neb yn Bolton ar hyn o bryd, 5 munud i fynd uh, Blackburn yn ennill o dair gol i ddim. Ond ewn ni sôn ymlaen, beth sy'n digwydd am myd pildror wrth ysam? Um, y stori mowr ydy efo Wolves, um, hyn yn ôl, dipyn o'n efo Wolves yn chwarae mynd Manchester United, mm. a wedyn wneud deg newid o'r tîm o ddichuro Tottenham o un i ddim ar y penwythnos. Yeah. i pan nhw'n chwarae Manchester United yn ganol wythnos. Mm -hmm. Wedyn, hynna wedi creu lot o drwbl gyda'r gyngrair, a maen nhw wedi torri yn ôl o sôn rheol E20, mm. lle mae bob tîm i fod i reid tîm cryf allan pob wythnos. Ac yn yr achlysur yma, dy Wolves heb wneud, ac yna mynd i Old Trafford a colli o tri ddim. Felly, ia, hwnna di'r stori mwyaf. Mae nhw'n cael dirwyn, dyn nhw.
Do, 25,000 wedi yeah. wahardd, so dim yn gweld, dim fawr o gosb yn diwedd chwaith, so Yn y gynghrair, mae'n digwydd yn y cwpanau, timod, mae Arsene Wenger yn chwarae tîm gwan yn y Carling Cup fel arfer, ond o ran y gynghrair, fel o'n i'n sôn, A20, um, un reol, un clwb a reol arall Ydy, achos mae'r tîmau mawr, Manchester United, Chelsea, Arsenal, lle ddim Lerpwl chi gymaint.
Yn newid y chwaraewyr dwi. Na, yn newid y carfan eitha aml, felly i rei gorffwys chwaraewyr. A hynna digwydd efo Manchester United mynd Hull, tymor dwytha di newid mwy na lai y tîm i gyd. Ie, cyn Barcelona. Felly, ia, mae o yn un... Dim y tîm cryfaf yna.
O bell ffordd ydi.
So, so ddylsa Manchester United cael ei diriw yn fanna, dwi'm yn gwybod. Mae llaw wedi... Mae'n ddadleuol. Ydy. Mae, mae'r, mae'r rheolwyr yn gorfod gwneud y gorau i'r clwb. Ac yn achos Wolves, mae o wedi dod allan yn ôl orau'r clwb. Aethon nhw ymlaen i'r pwynwythnos a curo'r y gêm ar ôl Manchester United. Felly gaethon nhw chwe pwynt allan naw. Ond yr unig pobl dwi'n ôl dros ydy'r cefnogwyr nath dreiddio yeah. fyny o Birmingham i Old Trafford y diwrnod yn ôl. Ti'n moyn gweld y chwaraewr y gorau'n chwarae Yn union, yn union, yn union. Oce, okay, symud ymlaen nawr. Um, Nw'n ni symud i uh, y gêm fawr heddi, Man City yn erbyn Lerpwl. Ydy, gêm am uh, y bedair y safle yn y gyngrair fydd hon. Dwi'n meddwl, mae Manchester City nhw sy'n, wel, yn y bedweiriad hyn o bryd, pwynt y lain Lerpwl efo gêm o'n llaw. Felly, i mi, mae hon yn gêm a Lerpwl, rhaid i Lerpwl gyros, nhw'n gobeithio cael y pedweiriad safle. Yym, rheolwyr y ddau glwb, t'mo' ma' 'di bod cwestiyne yn y wasg am am reolwyr y ddau glwb. Yndi. Ma' Guus Hiddink yn y ffrâm falle, wel mi o'dd e yn y ffrâm... Mi oedd o, ia. ...ychydig, i fynd i un o'r clybiau 'ma, mae 'di mynd i Twrci ar hyn o bryd, felly... Yndi, wel, ma' yn y ffrâm ella, i fi fwy yn y ffrâm i gêm ma- i Manchester City rhan, ma' Benitez o hyd, wel cael cefnogaeth, cefnogwyr Lerpwl. Rhywsut, yn rhaid staff.
Fel fan Man U, dwi isio Benitez aros na'n byd. Mae'n ei swydd mor dda. OK, good.
Ond, ia, Mancini yn City, mae o dan fwy o bwysau i guro tlysa tymor yma na ydy un un rheolwr all yn y gyngrair. Do'n ni'n creol gath Hughes i'm llawr amser, di'n gorau, holl bres. Um, fi Mancini cael yr un cyn lleiad amser a gath Hughes, fyddai'n credu yna, lle os diwm yn cael llwyddiant tymor yma. Yym, o ran y garfan nawr, mae Adebayor 'di dod nôl yn well, t'mod, nath e i ffwrdd i'r... Yndi.
Dwi me'wl gath yym gath e sioc yn amlwg efo fo i... Ca'l sioc fan 'na?
Efo'r efo'r saethu o'dd 'di digwydd yy yy yn yr African Nations. Ie. Mae 'di dod allan deud 'lle bo' hynna 'di roid agored llygad ei fywyd a bod o'n trin bob diwrnod fel, wel, gift from God odd o 'di deud. Ie. Felly ella ma' hynna i agwedd o tech bywyd ac ymarfer. Ydi o'n well chwaraewr ag Mae wedi bod yn sgorio ers dod yn ôl a rhoi dimensiwn newydd i Manchester City. Lot o chwaraewyr Man City ddim yn chwarae, Tevez i ffwrdd am resymau personol, Yndi. Vieira wedi cael ei gwahardd am Yndi. gwbl o gemau, felly yym... A Bellamy ella wedi ffraeo efo'r hyfforddwr ydi? Ie, o'n i'n gweld yn y papur fan hyn, Mancini facing a players revolt, felly... Gen, gen i chwaraewr yn y stori. Bellamy unwaith eto.
Yndi. Dwi'n dallt lle mae Bellamy dod o, mae wedi cael anafiadau ac mae ffordd mae'r tîm yn hyfforddi ymddidangos sut mae nhw'n gallu perfformio sy'n cael ddigon o orffwys rhwng gemau. Felly, ia, oedd o'n eitha sefydlog dan Hughes, mae o wedi chwarae dda dan Hughes, ac efallai ydy o'm yn hapus bod Mancini wedi dod i fewn o'r dechrau. O ran Lerpwl nawr, yn draddodiadol, dyn nhw ddim yn chwarae'n dda ar ôl ennill yn Ewrop. Na, di, tip tebyg gyda'r Man U efallai, ia, gan wythnos. Wel, gan falch ti'n sôn am hwnna, da iawn Everton. Ond, dyn nhw ddim yn chwarae'n dda yn draddodiadol. Nethon nhw ddim chwarae'n dda nos Fawrth, chwaith. Naddo, ond...
Ond ennill. Ond eto mae... Nos Iau, fi'n meddwl, sori. Ie, ond dwi'n meddwl bod hynna'n dangos efo rhai o'r chwaraewyr sgyn Lerpwl a mae y chwaraewyr mwyaf dylanwadol yn Torres, mae'n anaf tymor hir, Glenn Johnson allan. A dwi'n meddwl bod carfan Lerpwl ddim digon cry beth bynnag. Mm. Ond eto, y canol wythnos, oedd Lucy Chenny wedi curo, wedi curo Rangers oedd o 4-1 yeah. uh, gynharach yn y tymor, felly doedd nhw'n tîm gwan o bell ffordd. Wedyn yym ia.
Yn gog yn cael gôl yn yr yn yr wythnos. Oedd. Felly yy o ran y sgôr sgôr y gêm heddi? Dwi'n meddwl bod rhaid i Lerpwl guro a 'di a Lerpwl y rediad da ar hyn o bryd. Yr ail gorau yn y gynghrair hyd at ddoe. Yn Waw. olaf sôn Manchester United oedd y gorau. Ie. Cyn i Everton chwalu nhw. Yym ia.
Be' nethon nhw? Chwalu Manchester United ia. Chwalu nhw. Ia felly oherwydd hynna dwi'n meddwl bod Lerpwl angen y pwyntiau fwy na Manchester City Ia. ac y rediad ma' nhw ar y funud 'lly. Lerpwl i guro dau un.